Marka Thawngṭha Delkhatnak Pathian Fapa Jesuh Khrih kong thawngṭha cu hitihin aa thawk ning a si: Profet Isaiah nih Pathian nih, “Ka ṭangau cu na hmaiah ka thlah lai i na lam kha an silpiak lai,” a ti bantuk le Cun mi pakhat kha ramlak ah a au i, Bawipa lam kha rak remh tuah u, a kalnak ding lam kha ding tein rak ser u, a ti bantuk kha a si taktak. Cucaah Johan cu ramlak ah khan a hung chuak i mi kha tipilnak a pek hna i phung kha a chimh hna, Nan lung i thleng u law Tipilnak kha ing tuah u, cun Pathian nih nan sualnak kha aan ngeihthiam hna lai tiah a ti hna. Judea ram le Jerusalem khua i a ummi hna nih khan amah cu an fuh luaimai i an sualnak kha an i phuang i Jordan tiva ah khan tipilnak kha a pek hna. Johan cu kalauk hmul in tahmi hnipuan kha aa hruk i a taiah saphaw taisawm aa samh. Khaubawk le khuaihliti in aa cawm. Mizapi cu a thawh hna i, Nan hnu i a ra lai ding pa hi keimah nakin tampi in a ngan deuhmi a si. A kedanhri a phoihtu ding hmanh ah kei cu kaa tlak lo. Kei nih cun tiin tipilnak kha kaan pek hna. Sihmanhsehlaw anih nih cun Thiang Thlarau in tipilnak cu aan pek hna lai, tiah a ti. Cu hnu tlawmpal ahcun Jesuh cu Galilee ram Nazareth khua khan a ra i Johan nih khan Jordan tiva ah cun tipilnak kha a pek. Ti chungin a hung thawh dih kaa te ah khin van kha aa cheu i thlarau cu ṭhuro bantukin a cuang i a run i fut kha Jesuh nih cun a hmuh. Cun van in aw pakhat kha a thei i, “Nangmah hi ka fapa dawt na si, na cungah ka lung a tling ngaingai,” tiah aw nih cun a ti. Hika ah ni sawm li a va um i Satan nih khan a rak tukforh. Cuka ah cun saram zong kha an rak um ve. Sihmanhsehlaw vancungmi kha an ra i an rung hramh. Johan kha thong i thlak a si hnuah Jesuh cu Galilee ram ah khan khual a tlawng i Pathian sinin a rami thawngṭha kha a chimh hna. A caan kha a phan cang, Pathian pennak cu a phan dengmang cang. Nan sualnak kha kaltak hna u law thawngṭha kha zum tuah u, tiah a ti hna. Galilee rili kam i aa chawh lengmang lioah khan Jesuh nih cun ngatlai pahnih Simon le a nau Andru kha a hmuh hna i annih cu sur in nga kha an rak tlai len ko. Jesuh nih cun a thawh hna i, Ka zul tuah u, mitlaitu ah kaan ser hna lai, tiah a ti hna. Chikkhatte ah an sur kha an kaltak i amah kha an zulh colh. A va kal deuh i a dang unau pahnih zong kha a hmuh hna. Annih cu Zebedi fapa Jeim le Johan kha an si. Annih cu an sur kha an rak hlolh len ko. A hei hmuh cangka hna khan Jesuh nih cun a auh hna i an pa Zebedi cu nihlawh Hngalhmi ngatlaitu hna he khan lawngah khan an kaltak i Jesuh cu an zulh. Kapernaum khua kha a va phan i Sabbath ni ah cun Jesuh cu pumhnak inn ah khan a kal i a cawnpiak hna. Phungbia cawnpiaktu saya pawl nih An cawnpiaknak hna bantuk khan si loin hmual ngei ngai in a cawnpiak hna caah an khuaruah a har. Tuliote ahcun khuavang nih a tuahmi mipa pakhat kha pumhnak inn chungah cun a rung lut i Ah maw na rat, nangmah cu Pathian lamkaltu a thiangmi na si kha kan hngalh ko ṭung tiah a ti. Jesuh nih khuavang cu dai tein um, mipa chung khan chuak tiah a ti. Khuavang nih cun mipa cu fakpi in a thin A thintak i fakpi in a au i mipa chung cun a chuak. Mizapi cu an khuaruah a har tuk hringhran i mah hihi zeidah a si e? Cawnpiaknak thar phun khatkhat maw a si? Hi pa nih hin khuavang kha chuak u a ti hna i an ngeih ko dah ngai tiah an ti lengmang. Cucaah Jesuh thawngpang cu Galilee ram hmunkip ah khan a thang. Pumhnak inn ah khan khuazei hmanh ah Pial pah loin Simon le Andrew inn ah khan an kal i Jeim le Johan zong kha an sinah cun an kal ve. Simon nupi nu kha a rak zaw i ihkhun ah a rak ril ko. Jesuh nih a phak cangka in an chimh. Amah sinah cun a va kal i a kut in a va thawh, a taklinh cu a dai i annih kha a bultawl hna. Zanlei ni a tlak hnuah khan Jesuh sinah cun a zawmi vialte le khuavang nih a tuahmi vialte hna kha an ratpi hna i inn hmaiah cun cu khuami vialte cu an i pum. Jesuh nih cun zawtnak a phunphun in a zawmi tampi kha a damter hna i khuavang tampi kha a ṭhawl hna. Khuavang nih khan Jesuh cu ahodah a si kha an hngalh caah Jesuh nih cun holh in a holhter hna lo. A thaizing cu zingka tein ni a chuah hlanpi ah Jesuh cu a tho i khualeng hmunking ah thlacam awkah a kal. Sihmanhsehlaw Simon le a hawile hna nih cun amah kha an va kawl. Sihmanhsehlaw Jesuh nih cun a leh hna i, “Ka hrawng i a ummi khuadang hna zong hi ka tlawn awk a si, an si. Annih zong kha phung ka chimh ve hna awk a si. Zeicahtiah anmah phung chimh awkah cun pei ka rat cu,” tiah a ti. Cucaah Galili peng kha a tlawn dih i pumhnak inn ah khan phung a chimh hna i khuabang kha a ṭhawl hna. Jesuh sinah cun thinghmuimi vial pakhat kha a ra i a khuk aa bil i, Na duh ahcun na ka thianter khawh tiah bawmhnak kha a hal. Jesuh nih cun a zaang a fak ngaingai i a hei banh i a hei tongh, Nangmah thianter kha ka duh. va thiang cang, tiah a ti. Chikhat te ah thinghmui zawtnak nih khan cu pa cu a kaltak i a thiang. Khi tikah Jesuh nih cun ohrang ngaiin a thawh i, Ngaihmanh, hi kong hi ahohmanh va chim hna hlah. Tlangbawi sin tu ah khan ding ṭiaumo in va kal law rak in zoh seh. Cun mi nih a thiang cang ti kha an in hngalh nakhnga Moses nih tuah awk a timi raithawinak kha va tuah tiah a ti i a kalter. Sihmanhsehlaw mipa nih cun a kalnak paoh ah khan cu kong cu a chimh hna i tam tuk in a chimh caah Jesuh cu khua chungah khan langhman in a lut kho ti lo. Hmunking tu ah khan a um i cuka ah cun a kenkip khan mi nih an rak fuh.